yɛ sɛ honhom no hwie gu honam nyinaa so no mmaa ka ho nti yɛmma wɔn kwan na na wɔtwe yi wɔn ara na ɛbɛyɛ biribi a wɔ dan mu hɔ wɔba bɛte ɛɛ mako panyin madam setina nka ɛna secretary ɛɛ madam ɛɛ madam kate ɛna maame ɔdɔ ɛɛ mrs ampɔnsa ɛne mmaa ahodoɔ aka nyinaa Eh, Mrs. Ayi, eh, Ayi, eh, wɔn, Mrs. Frank, ɛne Mrs. wɔn nyinaa, mmaa ɛwɔ dan mu wɔn nyinaa, obiara, mesrɛ wo sɛ end time singers, ɔbaa bi hu, mesrɛ wo, adwa da wei fa ani bɛhwɛ, yɛ invite nsɔle aka nyinaa, mmaa ne nyinaa, sɛ mo mɛhwɛ. Mommɛhwɛ sɛ Awurade nam mmaa no so redi dwuma. Ne Kwasiada na wɔde dwumadi no nyinaa bɛkɔ awieɛ. Nyame nhyira yɛn atiefoɔ nyinaa na ɔnyɛ obiara kɛseɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Yɛkae wo sɛ eh, program yi so yɛfa no live ɛwɔ Facebook. Yeah. Richard Quarton Facebook. Wobɛtumi ahwɛ yɛ live video ɛwɔ Facebook ɛne other links no nyinaa. Nyame nhyira yɛ atiefoɔ nyinaa. Mo a mohwɛ video no so so no, a mo average, ɛnam sɛ mo request akyɛ nyɛ yɛ nea ɛɛ youtube deɛ no efiri next week kɔ yɛ de bi bɛba abɛgu hɔ ɛna link wei soso da biara wo sɛkye a wobɛnya yɛ ɛna apɛ sɛ ɔfrɛ yɛ a namba no a wo sɛkye ɛɛ facebook no wɔ so no wofrɛ no a information bi a ɛwɔ hɔ de bɛma wo wohia me soso a wobɛnya me ɛwɔ saa line no so Nyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛsɛɛ wɔ Yesu Kristo din mu amen. Amen. Agya yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase Israel dɔmbarima sɛ ɛyɛ w'adom nti ɛnɛ w'asa abue kwan de ama yɛ bio. Wo ba tena ase. Sɛdeɛ da biara Awurade wofa no so ma w'asɛm ba tumi ne ahoɔden so no, ɛnɛ fa ne mu kasa saa bio. Ma yɛn nso atiefoɔ a yɛtie akoma pa bɛtumi agye w'asɛm no sɛ woba yɛ anyɛ yere aba. Yɛda wo ase sɛ wakasa kyerɛ yɛn wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yɛka Awurade asɛm, mesrɛ fa Bible na ɛtie ɛtie yɛn. Eh Rich baabi a wiase aduru no sɛsei yɛaduru awieɛ berɛ paa nti sɛsei a no sɛ yɛnya akwanya bɛtena radio so a ɛnyɛ agorɔ die ɛyɛ ayamhyehyeɛ ɛsu ne awerɛhoɔ na yɛde kasa kyerɛ nnipa ɛfiri sɛ ayɛ a yɛnim sɛ nnipa nim awurade nso nnipa nim awurade ɛyɛ awerɛhosɛm na me deɛ da biara deɛ mekasa ɛtia kɛse ɛyɛ church politics ɛfiri sɛ ɛno adi nnipa nya ama yesu din no ayera Ɛnnɛ yɛba abɛhwehwɛ na yɛagye deɛ wayera, ɛno nti na Yesu baeɛ. Wonim sɛ ewiase yɛ sum, ɛna Kristo yɛ hann. Enti ɛɛ Cornelius, sɔfoɔ biara te sɛ hunter. Okay. Hunter, we hunt for sinners. Hmm. Amen. Amen. Me sɛ yɛyɛ dɛ, we hunt for sinners. Saa na ɔsɔfoɔ biara woteɛ. Na hunters adwuma kakra ni. Ɔsɔre anadwo nipa nyinaa da no, hmm. na ɔno so afa ne bɔtɔ. na wafa ne tuo anaa ne sekan anaa ne taya aka ho na wafa torch abɔ ne moma so ɔrekɔ wuram ɔrekɔ akɔhwehwɛ nam nti ɛnam na ɔrekɔ akɔhwehwɛ no torch no ɛbɔ ne moma so no sɛ wɔsi wuram hɔ a ewuram hɔ nyinaa yɛ sum nti aboa a ɔbɛmiiti no na aboa no bɛdi ka ahunu no sɛ aboa no ani tɔ light no so a light no tɔ n'ani ɔntumi muvu nkɔ baabiara na hanta no ayi tuo wɔ ne bɔtɔ no mu na wato abɔ aboa no pee anaasɛ sekan a na wɔde atwa no na afei wakɔfa aboa no hmm. wafa no ahyɛ ne bɔtɔ no mu anadwo no nti ewiase yɛ full of darkness nti ɔsɔfoɔ bi a ɔkura nyankopɔn asɛm no ɔkura light yes. Enti sɛ wode light no pie wiase a, ɛtɔ abɔnefoɔ no so a, ɛkye no gyina hɔ. Nokwasɛm. Ɛkye no gyina hɔ a, sekan no a wode wɔ no no, anaasɛ tuo no a wotɔ bɔ no, ɛno ne Nyankopɔn asɛm. Yeah. Okay. Enti na ɔse, Awurade asɛm yɛ nkrantɛ deɛ nufa nu. Powerful. Enti yɛn preachers no, yɛyɛ hunters a yɛhante for sinners Sinners. akɔma Jesus. Okay. Because the world is full of darkness. Nokwasɛm paa. Bɔne akɔba wiase nyinaa. Enti ɛnɛ preaching a yɛbɛpreachi no, ɛnɛ ɛwɔ sɛ nti na mese mefitiw a mempɛ abasobɔdeɛ biara na mmom yɛpɛ sɛ ɔde mbɔyɛni bɛka sɛ mafa yesu ɛde no ayɛ me wura ne me kra agye nkwa ɛno na hia nti asɛm no ɛbɔ nipa no towa na wo a wode tuo no abɔ no ma ɔkɔfa no ɛno na yesu kaa sɛ sɛ yɛba ne yɛbɛka wie a yɛmfa wɔ mo mmara ne yɛmɛyɛ dɛ yɛmɛtiti wɔn Hmm. because ɔbɔfoɔ no de ɛnam no kɔ fie a ɔno na ɛkɔ akɔ hu ho kɔyɛ ho adwuma wata sɛ ɔkɔyɛ ho adwuma ɔkɔ toto ɛnam no ɔkɔ twitwa de bi asɛ fridge ma sɛ bi nkyɛne hmm. ɛno ne yɛn yɛ adwuma okay hmm. yɛte sɛ eh, nnipa a ɔkɔ po so akɔyi nam net no akuta yɛn ɛno ne nyankopɔn asɛm yɛtugum Na yɛabu m'anam no aba soro. Na deɛ nti a na mebobɔ saa nsɛm wei so no, abusafoɔ, nnipa ayera. Nnipa nnim Awurade. Nnipa nnim Awurade. Enti ɛnna awie nso yɛbɛhante for souls. Amen. yɛba abɛtwe bi akɔgu fie yɛbɛyi bi afiri nsuom yɛbɛyi bi afiri wuram ne yɛyi bi afiri ntam amen firi sɛ papa ne sɛ ɛba biom wodeɛ yɛnkae quotation bi hmm. ɛwɔ matthew matthew chapter 13 uh, 47 ne ba no ɛnka yɛn same ba na deɛ nti a yɛno da bi ɛba a yɛno m'ani abere na mewerɛ so aho baako ne sɛ abusafoɔ akristofoɔ ɛsomsom a ɛwɔ asase so nyinaa yɛne yɛwɔ problem yɛwɔ problem ɛfiri sɛ Instead of sɛ yɛbɛyi Kristo ne asɛm no akyerɛ nipa no, sɛ sɛ yɛgyae. Me me big problem paa no no, wonim sɛ sɛ wokyɛke other religions no nyinaa ne somsom no a ɛwɔ wiase ɛwɔ asase so no a akristofoɔ nko a na yɛago yɛ nneɛma mu paa yɛnko a na yɛagu yɛ nneɛma mu ana yɛama nnipa no afo mu ho adi because ɔsɔfo bɛka no kora na ɔpɛ sɛ Wɔde ɛkwan bi to ho sɛ nyamesom no ɛnyɛ nkyekye masa. Ɛsɛ deɛ ɔkorɔkorɔ nipa bi. Asɛ ɔkorɔkorɔ nipa wɔse can the right turn kyerɛ nipa no etuo no wɔambɔ ne yie a ɛntumi mmɔ aboa no ma ɔntumi mfa ne ma fie o. Dabi. Ɛntumi mmɔ no nti fa asɛm no ma no ma ne hu sɛ sei na ɛteɛ. Ɔyɛ sei a ɔbɛnya nkwa, ɔyɛ sei a ɔnnya nkwa. Anɔpa yi mesɔre yɛ na meda mpa so dii meyɛ meditation no adeɛ na mebusa mo sɛ Bonsam gya rich ɛdeɛ adeɛ na Yesu de yɛɛyɛ ɛdeɛ bɛyɛ nneɛma na ɔkeka bom ɛna me check bible na ɔbɔ sɔfere so sɛ ɛgya ɛgya no sɔfe ɛwom meboa ɔsa aka mframa ɔse mframa wom mm. ɛna ɔsa aka ɛgya na ankasa ɔbɔ gya na ankasa so ɛna ɔsa ase ɛsa yɛ tadeɛ te sɛ nsuo mm. ba nyɛ nsuo M'ano ansi koraa na mu sɛ ɛɛ eh, Isaac frɛ me sɛ wɔnya adiyɛ bi ɛnɛ anadwo yi. Yeah. About the lake of fire. Me say pastors let us preach about the lake of fire. Ah. Mo bɛ nipa hunu sɛ asɛm kɛse bi nam kwan mu ba o. Yes. Ninja church politics. Hwɛ ɛgya. Hmm. Wonim sɛ sɛ wo deɛ hwɛ wonim na sɛ woyɛ ɛɛ eh, ordinary person na wokɔka Muhammad asɛm a. nkramofoɔ wɔn bɛ yɛ wɔn sɛ wɔn mu ataake wɔn nyinaa bɛ ba wɔn nyinaa wɔn mu nyinaa wɔn atumi agyi muhammed akyerɛ ama nipa ne nyinaa hunu wɔn ayi wɔn gyidi akyerɛ ama nipa ne nyinaa hunu wɔn ayi wɔn mpaebɔ akyerɛ wɔn ayi wɔn dress akyerɛ wɔn ayi wɔn dɔ akyerɛ what about yɛn a yɛsi yɛn hu the light yɛn hu nokura no yɛn yɛsi yɛn nim nokura no where is it. nti yɛdɔɔdɔɔ nipa saa ma nipa akɔ akɔhye nipa ɛkogya mu sɛ mekae ɛgya no a sɛ mefa bible na mebie na mehu the lake of fire na meyam ahyɛ me mehu pɛ na meyam ahyɛ me nti let us preach about the hell yɛma nipa hu the difference ɛwɔ saa ɛgya no mu Asase so tena ne gyala yɛ babekɔ ma nipa ne hunu ne wo ntwa ne nye ne kra nkwa. Amen. Ɛda hmm. yɛnkae Matthew chapter thirteen verse number forty seven no ɛma mi na afɛ yɛnkɔ kan ma mi. Ɔsi asɛnho bɛ. Bio ɔsoro ahenni nti sɛ asɛw a wɔde gu ɛpo mu. Ebio ɔsoro ahenni a yɛka ho asɛm ɛte sɛ asɛw asɛw a yɛde gu deɛ bɛ ɛpo mu. N'ebuma nam ahodoɔ nyinaa bi. Ebuma nam ahodoɔ nyinaa bi. Na ɛyɛ ɛma. na ɛyɛ ma a wɔtwe ba mpoano wata se wɔtwe ba mpoano hmm. ɔde ne nyinaa ba saa nam na wɔbu maa ne nsuo no mu ne nyinaa de aba nyɛ ne nyinaa ne ɛbɛwie o ɛnyɛ nyinaa na ɛde bɛkɔ fie hmm. ɔsɛ wɔbu ma ne nyinaa ba adeɛ na wɔyɛ ɔsɛ ɔtwe ba mpoano ɔtwe ba mpoano no na ɔtena se boaboa deɛ ɛyɛ no ano afei wɔtena se ɔboaboa deɛ ɛyɛ no ano ɛde gu kodoɔ mu ɛde gu kodoɔ mu na deɛ ɛnyɛ no ɔto gu na deɛ ɛnyɛ no ɔbɛtuo gu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wiase awieɛ no ara no na saa pɛpɛpɛ na wiase wieɛ awieɛ no ɛbɛyɛ abɔfoɔ no bɛba bɛfa nipa bɔne afiri atenefoɔ ho abɔfoɔ awurade abɔfoɔ hmm. ɛbɛba asase wei so bɛfa nipa bɔne afiri atenefoɔ ho na mebɛka sɛ menti no makɔkutu saa quotation no ɛnti bie second corinthians 6 14 fansa sɛ wansa hɔ ne ɛde bɛpirikyi ba mede sakye firi ha hmm. wɔse ɔbɛba asase wei so

Na ɔne yɛn akodi daa ɛni awie hmm. awiei saa saa meto ne mu yɛ a metumi sum wɔ asɔre dɛm saa na mekra awerɛ ho sɛ nyɛ obia na awurade bɛfa no kɔ wɔsɛ sɛ deɛ wokɔ nsuo no ano na wokɔto asawu na woyiiɛ hmm. wode w'ahoɔden tweeɛ enti awurade ɔno na de n'ahoɔden abɔ wo ɔno na ɛma mframa ɔno na ɛma ɔduane mɛboa Mese mo a mobɔ adwaman kora Awurade na ɛma mo ahoɔden. Nokwasɛm paa. Mokorɔ no nyinaa. Enti wode w'ahoɔden na twee n'atiri nyinaa. Anka wobɛka sɛ mabere nti deɛ metweeɛ nyinaa mefa. Ba wɔ so woanyɛ no saa. Ɔkyɛm. Ɔbɛkyɛm mmienu na wayi deɛ ɛyɛ papa na wato deɛ ɛnyɛ no akyene.

Ti asɛm a meka yi, hwɛ wo paanoo no, foonoo no. Woahu sɛ wo bɔgya no wɔ mu ara na ansi wie a, sɛnea wusi hu no, heat ba no, w'ankasa nkoraa na wopɛ baabi afa. Wɔse wiase awieɛ no, ɔbɛte nnipa abɔnefoɔ afiri ateneneefoɔ ho, na ɛsɛ sɛ wɔnka yɛ mmom wɔ biribi biara mu. Mɛboa. Afei yɛnkɔ 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. Ɔbra wɔ ne abosonsomfoɔ ntam ayɔnkofa. Montie, Wɔbra yɛn nneɛma bi. Enti sɛ wo sɔfo korɔkorɔ sɛ ewiase nneɛma nyinaa yɛ one a, masa ɔpira wo. Paa, nokorɛ. Ɛnokorɛ, ɛyɛ one. Yes. Yɛn ne truth. Dabi. Yɛwɔ truth. Mm. Baako pɛ. Ɛyɛ baako pɛ. I'm telling you. Hmm. I preach with passion of God. Yeah. And I preach with love. Yes. Mede ɔdɔ ne pirikyi.

Hyɛka bɛn na te ne n'amuyɔ. Hyɛka bɛn na te ne n'amuyɔ wɔ full stop. Okay. Wɔsɛ mo ne wɔn a wɔnyi nie ɛnti kɔnua. I'm telling you sɛ ɔyɛ kristoni a hmm. gyae stadium mu kɔ. Because me nim Ghana ha asɔre bebrebe a ɛberɛ a yɛbɔ Ghana eh, eh, what do you call it World Cup 1998. Yeah. asɔfo bi di eh, tv kɔsi asɔre dɛm. Papa. Eyi football man sɔre ma hyɛ. Sɔfo yɛ nokorɛ paa. Me kura me hu bi. Am I lying? Ɛyɛ true. Yɛ de kɔsi asɔre fie ɛma nsɔ ne ma hyɛe. Hmm. Brothers and sisters, I'm preaching with passion. Yes. Jesus is coming back. Ah. Wakyerɛ mu sɛ mpona no no difference ni yɛ tu. Yes. Nti ɛmfa no sɛ wiase na ɛda hɔ no ɛda hɔ kwa o. Dabi. Hmm. Ɛna hɔ kwa. Ɛka nka akɔ nyinaa de TV kɔsi dɛ. Hmm. Ɛna hɔ kwa. Wɔsi ɛne wɔn ntwe kɔ nua baako. Nti let me tell you you, you don't have any right

Wobɛtena kwan ano. Ɛhɔ nka yɛ yɛɛ kɔm. Yɛbɔ abosom din. Ɛnso wo ne Jehovah ni kɔyɛ wo aden. Ɔba asɔre dɛm, wonwura hɔ da. Obegyina abɔnten. Obi wɔ hɔ kora wɔfrɛ no kora, wɔde ma wo na ɔsɛ afa hɔ tom. Obegyina abɔnten. Hmm. But Christians, look at us. Hwɛ Muslims. Hmm. Hwɛ Muslims, wɔn lifestyle. Hmm. Baabi a no Nkramofoɔ kɔ. Dabi. wɔse yɛne wɔn ani twa ka enti sɛ wo a woyɛ kristoni hmm. wokum nantwie ma kramoni ɔnwe da dabi kristoni deɛ ɔbɛwe wɔnwe ba kristoni bɛkɔ akɔwe ɔno ne deɛ hmm. twaka bɛyi enti wiasefoɔ ɛɛkɔ stadium mi so mi dim ɔsɔfoɔ wiasefoɔ bɛbɔ bɔɔl ɛwɔ sɛ dunya frɛ me ma bɛbɔ mpae hmm. ma bɛbɔ mpae agu bɔɔl no so tim ɛɛkɔ ɛɛ match ne yɛafrɛ asɔfoɔ yɛkɔ mpaebɔ fie ne yɛakɔgye mpaebɔ agu so we are joking we don't know go and check other religions Ɛne mo mo asoso etum ho with this. Sum ahodoɔ. Na yɛn compared to Christians yɛgya nneɛma nyinaa gum wɔn nwonan. Yɛyɛ deɛ ɔpɛ. Adeɛ bi a Kristofoɔ tumi yɛ. Hmm, deɛ ɔyɛ deɛ ɔpɛ. Adeɛ bi a yɛtumi yɛ. Hmm. Adeɛ bi a yɛwɔ ho kwan. Twaka bɛn ɛna wiase ɛne Kristo wɔ. Dabi. Nti yɛnya part of stadium. Hmm. yɛyɛ part of football. dabi da. Ah. telling you. yes. hwɛ yɛsɛ fa yɛsɛ fa yɛdi akwasidɛ ɛɛ eh, hwanhwan ɛɛ eh, kudapaa kuo afasa ahodoɔ hɔmɔ hɔ ahodoɔ na wɔsɔfo ɛtena hɔ na kɔ bɔ mpa yɛ bia no. wei tɛm wɔn na kɔ bɔ mpa yɛ bia no eti members ni bɛ folo ano nso mu nfolo. mbɛ folo. Yehu no sɛ ɛyɛ normal thing. Obi kɔm na Akristofo akogyina hɔ ne yɛhwɛ bi. Akɔm ne yɛhwɛ. Wonim sɛ yɛ spirit ebetumi abɔ awura wo. Hmm. Meka Awurade so nokora akyerɛ Akristofo hmm. efisɛ yehu no sɛ yɛnim Awurade ba yɛnim Awurade. Yɛkɔto fa Yɛasɛe. Wɔasɛe ayɔnkofa abɛn. Ɛna twaka bɛn. Twaka bɛn. Na tene ne amumuyɔ wɔ. Ɛna tene ne ne amumuyɔ wɔ yɔ. Ah. Twaka bɛn ne ne amumuyɔ yɔ. Yɛni wɔn ni twaka biara. Dabi dabi dabi. Hmm. Baabi a wiase ɛnam ɛnko ɛne baabi a kristosom so nam ɛnko ɛnyɛ pɛ. Yɛkasa nko. Wɔn so kasa nko. Yɛdrɛse nko, wɔn nso drɛse nko. Yɛgyidie nko, wɔn gyidie nko. Wɔn aduane nko, yɛduane nko. Papa. Wɔn ataade hyɛ nko, ah. yɛso ataade hyɛ nko. Paa. I'm telling you, yɛn yɛ Kristofoɔ, ɛnyɛ Nana Akufo-Addo na edi yɛn so o. Dabi. Na mmom ɛyɛ ho yɛ. Jesus Christ. Yesu na edi yɛn so. Ɔkwasɛm. Ahonhom ma edi Ghana so no, ɛnyɛ na edi Kristosom so. Papa. Yɛ ahonhom ma edi Ghana, edi Kristosom so yɛ ahonhom kronkron. Yes. Enti wɔkyerɛ m sɛ yɛne wɔn nni hwee yɛ. Hmm. So ɔbɛboaboa nnipa ano. Hmm. Mo a mode mo fɔlefɔle wiase no, ah. mo deɛ kɔ akɔko gya wo gya funu no. Hmm. Na saa gya no ahyia enum da. Ahyia enum da. Nnipa bi a ɔte gya no mu biara, ɔde bena na te hɔ. Ɔbɔ benaa, ehyia no asate foforɔ. Osu ara esia no ɔsate foforɔ. Esu ara no ɔsate foforɔ. Nyɛ homekyeɛ. You associate yourself with the world. Biribi a ɛwɔ wiase biara de ho wuram bi. Woyɛ part of it. Yes. Politics kɔ di mu. Politics, we are not part of it. Yɛnyɛ part. Quotation ni nyame na menkenkan o. Mema no akan akyerɛ ɔgya kan. Wɔse, Anaasɛ ayɔnkofa bɛn na hann ne esum wɔ? Ayɔnkofa bɛn na hann ne sum wɔ? Na koroyɛ bɛn na ɛwɔ Kristo ne Biliam ntam? Na koroyɛ bɛn na ɛwɔ Kristo ne deɛ? Biliam ntam. Biliam yɛ abosonsom. Paa. Koroyɛ bɛn na Kristo ne Biliam wɔ? Koroyɛ bɛn na sum ne hann wɔ? Ɛwɔ. Ebi nni hɔ. Nsɛm no nyinaa, question no wɔbusa. Question no Wobisa yɛn Kristofoɔ sɛ adɛn nti na yɛte wiase a deɛ wiase kɔ ɛno na yɛdi akyire? Yɛ follow wiase. Hmm. Wɔsi anaasɛ kyɛfa bɛn na ogyidi ni deɛ ɔnyi nie wɔ. Kyɛfa bɛn kyɛfa bɛn ɛna obi a ɔnyi nie ɛne mi a mekyi die kyɛfa bɛn na mene ne wɔyɔ. Question wo deɛ bɛ. wodwe nneɛma bebree ho a wonte ase o wonte ase because yɛnka nkyerɛ wo yɛbɛmu ahu sɛ it is normal yɛbɛmu ayɛ aware sɛ ade no a woka ɛyɛ normal wode mebɔ fa nsa sɛ o yɛbɛsa abɛka kɔ Deuteronomy deɛ Deuteronomy ɛm sɛ sɛ 22 verse 10 wɔ so check ma me 22 verse 10 ɛno koraa no na yesu tama awurade ɔfa israelfoɔ sɛ ne man no wonim sɛ ne wɔmɔ mu nya mix mix na wɔn mu nya meses ɛda kan ma mi. wɔsɛ nfa nantwie ɛne ɛforo mu imo mu nfuntum. hwɛ hmm. ɛmo ɛfoɔ yɛ kura no wɔde satifiri soro kakra ma mi hwɛ satifiri soro kakra. satifiri hmm. verse number eight hɔ ba eight kan. wɔsɛ sɛ wosi dan foforɔ a. gye wo dan ti fi ban. Sɛ wosi dan foforo a, gye wo dan atifi ban. Na obi amfiri hɔ anhwe ase. Na wamfa mogya no ho asodie amma wo ɔdan no so. Kɔ. Mfa ade hodoɔ mmienu nnua wo bobe turom. Mfa adeɛ hodoɔ mmienu nyɛ dɛn? Nnua wo bobe turom. Apam foforɔ mu wɔbɛkyerɛ mu yɛ o. Saa tam no deɛ, na ɛyɛ honam asɛm na wɔreka. Ɛno koraa, na Awurade ɔpɛ Israelfoɔ sɛ Adeɛbɛn na woyɛ ahwɛso yɛ no nko ara? Enti woyɛ afuo no a ɔyɛ Israel ni no wɔse ɛmfa nneɛma mmienu nnua mmom. Hmm. Ti asɛm ni o, hmm. ɛno na Paul bɛkyerɛ mu apam foforɔ mu no. Yes. Because the Old Testament is a shadow. Yeah. Hmm. Reality ni New Testament. Ah. Enti mɛmfa nneɛma mmienu nnua mmɔ wobɔ bɛturom sɛ bi a wodua eh, ankaa na wɔsɛ dua bankye wɔsɛ mɛnyɛ saa.

wei mpo yɛ apam dada no no ɛmfo mu nka mmom ɛnkɔfo tu mmom ɛnti tete no na israel ni ɔnwale amanama mu ni da wodɛ mo nkyɛke muslims mo nkyɛke sɛ woyi muslims 100 gu hɔ a hmm. 100 no wobɛnya mu bɛsɛ tu pɛ ɛna anwale kramoni ah, mɛwa ah, hmm. ba ɔmo nyinaa wale ɔmo ho kramofoɔ hmm. obiaa wale ne yɔnko kramoni ɔmo nyinaa Mako mako pɛ ɛno koraa no deɛ ɛde bɛhyɛ wo no sɛ ɔkɔwale kristoni a na ɔkɔwale som foforɔ mu a yɛtumi pam firi fie hɔ yɛtumi gye wadi ɛnti israel na israel ni nware amanamam israel nko a ɛne ɛware nti wọn na ka kyerɛ sɛ wiase ne kristosom ɛyɛ one yɛyɛ nneɛma bom ditomi seven verse one no ditomi seven one wɔse wɔne amanamamufo mfa yɔnko na wɔne amanamamufo mpɔmɛ wɔn mfa yɔnko kɔ Verse 3 no, na ne wɔn nni ayerewareɛ. Na mɛne wɔn mpo nni ayerewareɛ. Mfa wo babaa mma ne ba. Mfa wo babaa mma no awadeɛ. Nanso so mfa wo babarima mma no awadeɛ. Na wɔbra saa de no, ɔnsɔpɔɔto. Ba yɛyɛ time na ɛde yɛyɛ si yɛnim nyansa ɛkyɛ yɛ wurade yɛnim nyansa ɛkyɛ kristosom enti insɛ sɛ yɛbɛyi yesu akyerɛ na yɛkyerɛkyerɛ twerɛsɛm no na yɛkyerɛ yɛ adwene yɛkyerɛ yɛ adwene ɛna nipa ɛkɔ hye nipa ɛkɔ gyam kaya na yɛm sisi ɔtoa so ɔse mfra ntoma wɔde kuntu ne asaawa afra nwono hwɛ atade mpo mu no atade mu no ɔsɛ ɔso wɔkyɛm ɔkyɛm nti sɛ sogyafo wɔ matade polisifo wɔ matade ɔmo hyɛ bom ɔmo hyɛ bom Ɔmu sɛ mowɔ biaa ne ne deɛ. Hmm. Wɔn sɛ polisi ni bi asɛ down police na asɛ top soja na. Yɛbɛkye no yɛbɛkye no. Ɛdeɛ na ɛba wiase hmm. deɛ na ɛba kristosom mu ɔmu nyɛ bi da. Bi nso si da. Polisi ni sojafoɔ ni afra. Dabi. Ɔtwa ne ɔporɔ apɔnkye nante bom. Dabi. Nante bom eh, dabi dabi dabi dabi. Mo ahyia sɛ ɔtwa ne apɔnkye ɛna mo ɛkɔ da. Mo ahyia sɛ daabo daabo ɛne akokɔ. afa ayɔnkoɔ da moakɔto adwene wɔ kɔtɔbɔ mu da hmm. mercy lord ɛto wosɛ las ayi obi nim ɛka no ne tv no so sɛ sɛ yɛse ewiase nwom nyɛ a ɛne yɛmmɔ yɛ wiase na yɛntena mu yɛmmɔ yɛ wiase ne yɛnkɔtena wiem nyɛ atwemfoɔ yɛmmɔ yɛ wiase ne yɛnkɔtena mu Bible no kyerɛ deɛ wɔ wiase nnwom ɛna ɛwɔ nyame mu nnwom ɛnyɛ pɛ yesu bɔ ha nipa bɛyɛ mmɔbɔ hmm. na saa berɛ no ayɛ late wobɛbɔ wɔkyi sɛ nka wobɛpa asɛm no wobɛba no na ayɛ late ah. wobɛbɔ reverse sɛ wɔbɛsakyera na ayɛ late sɛ sɛ wiase ne kristosoma diafra yɛmatch together hmm. match together hmm. Wo Kristoni na wo wiaseni, yɛn nyinaa yɛ diafra. Hwɛ, yɛnim deɛ nam kwan mu ba. Hmm. Enti sogyafoɔ ne polisifoɔ nni afra. Saa na nurses ɛne ayifoɔ kɔsɔmfoɔ ɛni afra ka wobɛka sɛ ɔmu nyɛ atade yɛ girigiri nti ɔmu hyɛ bom obianko saa pɛpɛpɛ na kristosom ɛnyɛ ataade bia ne ɛwɔ kwan sɛ yɛhyɛ dabi da ɛna ka kyerɛ wo saa wiase ataade nko ɛna nyame mu ataade nko ɛnyɛ pɛ hmm. nti wo kyɛke bible no a yɛwɔ babunu ataade virgin garment ɛwɔ hɔ mɛboa yɛwɔ kunayɛ ataade obi ɔyɛ kunafoɔ yɛwɔ ayitoma mɛboa yɛwɔ ahemfo yɛwɔ ahema yɛwɔ ahe ahemfo mma mma atade hmm. ɛne ɛwɔ ahemfo mma mmarima atadeɛ ɛne ɛwɔ dwamanfo tam adwama yɛ taade mɛboa ɛne ɛwɔ asɔfo taade hmm. bible ne bobɔ ne nyina ɛno nti na asɔfo no ade ntina mode kɛdɛ ka asɛ mo menim ade ntia wobɛ sɛ modede moyɛ different sɛ moyɛ asɔfoɔ ɛne yɛ asɔfoɔ atadeɛ Adɛn nti na Kristosom de yɛnni atade ne yɛne wiasefo ahyɛ atade bom? Deɛ wobɛhyɛ bi afa bra. Deɛ wobɛhyɛ bi afa bra. Yesu ba o. Ha. Sɛ sɛ English service yɛ wɔ TV so nyinaa wohwɛ a wɔn nyinaa hyɛ trouser. Wɔn nyinaa hyɛ mɔwerɛ. Makeups. Wɔn nyinaa hyɛ makeups. Wɔn nyinaa tete wɔn ani akyi. Wɔn nyinaa hyehyɛ wɔn ani. Wɔn nyinaa birikyi. Where are we heading towards? Sister, meka kyerɛ sɛ wo sɔfo wɔ nnɔw. Me na me dɔw. Me. Me a me pirikyi awie, me na me dɔw. Ah. Efisɛ me mpɛ sɛ wode wo kra bɛkɔ ne hefa. Ogya ma ne hunu kurom. Me na meyɛ ɔdɔfo. Papa.

Wɔse me wade nyina wo kwan nanso. Ɛnyɛ ne nyina na ɛyɛ. Ɛnyɛ ne nyina. Ɛna ɛyɛ. Jesus. Hmm. Nti obia nsi wo kwan o. Wowɔ right sɛ adeɛ bia bɛ sɛ ɔyɛ asase esu atumi yɛ. Ba yɛyɛ teatea ne sɛ sɛ wopɛ nkwagyeɛ deɛ a ɛne Bible ne ka kyerɛ sɛ nyɛ ne nyina na wowɔ ho kwan. Yes. Sɛ woyɛ Kristo ni deɛ a. Nka wopɛ ne ɛde ama ne deɛ. Nka wobɛtumi ayɛ deɛ wopɛ bia. Paa. Nka wobɛtumi ayɛ deɛ wopɛ bia. Nka wo right.

ɛsɛ fama me me me kɔ han dan na ayɛ kɔnfo a me han ɛno ano no nu ne twa kanti me han mɛwa me mɛtenam yɛnkɔ hɔ mpo yɛhoa ni kɔ ɛsi ne fie a yɛhoa fɔ nkɔ na ɔde mo wɔn papa adwuma nyinaa ɔyɛ adwuma a ɔsɛ me borɔ me borɔ hmm? ɛnyɛ ne nua a ɔmfa ma wo da me borɔ ne me sister ɔmfa ma wo sɛ sɛ kristofoɔ no yɛnkoa deɛ yɛakam yɛntumi mprotɛkte yɛ som no awerɛho. Yɛntumi mpere tati yɛ so wei wei nkramofoɔ bɛbrɛ kum ti wia yi aduane wɔn bɛyɛ nyina nkra akristofoɔ na bɛdi so wɔn na bɛdi ne nyinaa ɛso ɔma ofie mɛdi wɔ aduane da ɔma sala party onim sɛ ɔho ofi ɔnni wɔ aduane da efi a wotim kɔnfoɔ kɔnfoɔ te fie hɔ ɛnam na ɔde twitwa ma abosom no ɔtwa ma ɔmo wie a no ataa ma fie hɔfoɔ obi akɔ methodist wokɔ wura ma na wagye bi na wahwɛ na wagye bi na wahwɛ hwan na kyerɛ ɔsaa de no ɛdɛ yɛnkɔ back na kansi mm. wɔse anaasɛ baako yɛ bɛn ne nyankopɔn asɔre fie ne abosom wɔ baako yɛ bɛn ne nyankopɔn fie ne abosom ɛwɔ abosonsom abosonsom ehu ehu nti otumfoɔ ɔhyɛ fa na asɔfoɔ abɔ krɛdɛka na wɔn asalae Mo ma salai ɛkɔ kyea. Wo bɛ ka wo bɛ kasa mo yɛ nya atwam. Hmm. No wa salai Bible no na ɛkasa no. Hmm. Yes. No ma salai. Hmm. Wo bɛ kɔ na akɔnfo wɔ fɛ kɔm. Eh na eh kebefo wɔ fa. Eh ayi eh ayi akɔnfo soso ayi eh abusuampanyin fofo. Eh gu nsa. Na wemu wɔ sei, na wemu wɔ sei. Ɛna yɛ di afra. bible no se it is not allowed ɛno nti na atam tam ɛdi ne si so no wɔn sɛ wɔama wɔn anwu nsa twɛm koraa wɔn wɔn anwu nsa kɛmɔfoɔ nso ambɔ mpaeɛ ɛna wɔn a kristofoɔ nko abɔ mpaeɛ wɔn wɔn anwu nsa ba asɔfoɔ bebree otumfoɔ ɔhyɛ fa yɛkɔ yɛde aba so ebi kora akɔ de sika ne nwan nyinaa akɔ ɛkɔ kyea wɔse twaka bɛ ne ɛne abosom ɛwɔ yɛni abosom ne twaka awurade ho nipa mɔbɔ fi sɛ nnipa ni afirafira o nnipa ni afirafira na ɛde ne nam wiase ɛgya kan ma me wɔse na yɛ nyankopɔn ɔte aseɛ no asɔre fie yɛyɛ nyankopɔn ɔte aseɛ no asɔre fie sɛdeɛ nyankopɔn aka sɛ sɛdeɛ nyankopɔn aka sɛ mɛtena wɔ mu mɛtena mo mu na wɔnante me mu Mɛtena mo mu na manante mo mu. Yes, na mayɛ Onyankopɔn. Na mɛyɛ mo Nyankopɔn. Ɔyɛ me man. Na mo nso moyɛ me man. Enti momfiri wɔn mu. Enti monyɛ dɛn? Momfiri wɔn mu. Na monte mo ho. Momfiri wɔn mu na monte mo ho. Na Awurade na ɔseɛ. Awurade na ɔkaa saa. Na monka deɛ ɛyɛ fi. Monka deɛ ɛyɛ fi. Na me nso magye mo. Ɛfiri sɛ magye mo. Na mayɛ mo agya. Na mayɛ mo agya. Na moayɛ me mma mmarima ne me mma mmaa. Bra, ɛmfa amorɔba adamfoɔ. Ɛne ne fa yɔnkoɔ. Kɔwensani ɛne ne mfa yɔnkoɔ. Dwamanfoɔ ɛne ne mfa yɔnkoɔ. Mm, Sɛ wo kɔpirikyi ne deɛ akɔpirikyi no. Ba ɔnye wadamfo. Mm. Wɔnye wadamfo. Ɛda bie sɛ First Corinthians. Mm. Ɛm sɛ.

ɛna wonim asɛm wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛne ɔm nya na adi afena ɛnti ɛnɛ nkani kwan sɛ nka yɛtena wiase asɛm ɔmbɛka kyɛn sɛ nka yɛnkɔbɔ yɛ wiase ne yɛntena mu mɛboa bahwɛ tie nyansasɛm a wɔbɛka na afei matwerɛ mo sɛ matwerɛ abrɛ mo sɛ sɛ obi a ɔfrɛ no onua yɛ odwamanfoɔ sɛ obi a ɔfrɛ no sɛ ɔyɛ onua

Ne ne fayɔnkoɔ. Ɛne ne fayɔnkoɔ. Ɔdidi a mfa nsa ntum. Hmm. Enti wo ne right sɛ ɔkɔtwe nsa kaa. Dabi. Ah. Nokorɛ o. Wɔsɛ mfa nsa ntum. Ah. Na di a ne kura no. Ɛna ɔsɛ ɛnsa no mfɔ ɛnkɔ ne fie. Ne fie kura mɛnkɔ hɔ. Jeremiah chapter 16. Mɛnkɔ hɔ. Hmm, verse number 8. Yesu sɛ ɛba biam. Wɔsɛ ɛpona no no. Ɔbɛboaboa abɔnefoɔ. ano. afiri ateneneefoɔ ho mm. na ɔno ɔbɛka no ɔde ɔma kuku gyam Jeremiah chapter sixteen verse eight. Hmm. na nkɔnsa no nfo fie. nkɔnsa no nfo fie. yɛsɔ ne nkɔtena so ne di nom. ɛne ne nkɔtena se mpo ne di nom. ɛnom bible na ɛka. wɔnyɛ yɛ adwene. yes masa yesu ba o. Hmm. epirikyi sɛ ɛnam yam sisɛm ne gya bi gyara omi mu. Oh. yesu ba. Hmm. nipa ɛse dɔɔso. nipa ɛse dɔɔso. nipa ɛse dɔɔso. sɛsiɛ sɛ wowu nna he na wokɔ busa ho busa ho sɛsiɛ a sɛ wowu sɛsiɛ a where are you going sɛsiɛ yɛ yɛ kasɛ sɛ ka yɛ wotumi de wokɔ pem a bra gyina nkyɛn busa ho sɛ ɛhe na mɛkɔ ɛhe na mɛkɔ oh. hmm. ɛhe na mɛkɔ pra me pra me ho saa no ɛhe na mɛkɔ oh. wokure wokɔ asɔre nanso da bia wopɔn kɔsiada na asi sport aha na wɔ ha baabia wo nenam hɔ next door ne kura pɛ. tí wọ́n sẹ́ esumma ne nim nyansa kyẹ́ hàn ma esumma no because wɔn nneɛma nneɛma bi wɔ hɔ a wɔn nyɛ hwɛ mmemisua deɛ mesua all corners o mesua ne nyinaa bom baabi wɔ hɔ a bosomfo wɔnkɔ da baabi wɔ akramoni wɔnkɔ da baabi wɔ a lɔɔgye ni wɔnkɔ da so wɔn yɛn hwɛ. Yɛ yɛn kyerɛkyerɛ yɛn nya n'asɔre fie. Ɛne de yɛ asɔfoɔ ne ka kyerɛ yi. Ɛne de sɛ deɛ ama kisosom akɔduru. Oh. Yɛtu nneɛma nyinaa bom nneɛma yɛ nwonworan. Nipa no ɛne ɔbaa teɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ no na sɔfo hyɛ ne nkura sɛ tenam kakrakra kakrakra na wo sɔfo no nipa no nkɔ kura wo. Nkura wo. Wonim da a ɔkra no ɔbɛwu. Dabi. Hmm. wonim da a ɔbɛwu ɛnyɛ wɔn na ɔbɛbu no atɛn ba wohyɛ no nkuran ɛfoa no so wɔ bɔne a wɔtim so wɔntena mu kakrakra adeɛ kye no ɔfo ka no tim sɛ sɛ nnuane a yɛdi ɛku bi ka ɛku bi ebi tɔ nsuom ebi yare ambrɔ bɛsa wodoɔ yɛbu nipa kum wɔn enti yɛntu yɛn nkwagyeɛ nhyɛ da o yɛntu nkwagyeɛ nhyɛ da yɛnkurokuro nipa

Hmm. Esum bi eni ne mu. Yes. Bla bɛfa Yesu ha Yesu ba yɛ. Wonim sɛ ɛ eh, Acts chapter ɛ eh, what do you call it four twelve hmm. na ɛna wɔn kan no. Saa pagan worship. Yeah. Pagan worship abosonsom no koraa. Na sɛ Israel ni kɔ bi a ɔbaa ne yɛ kɔbɔ ne su. Yeah. Yɛ kɔ hohoro ne ho hmm. efisɛ ne ho ayɛ fi. Oh. Ne ho ayɛ fi to ɔkɔ baa Yesu ɔkɔ hohoro ne ho. Nti ɔsɛ mo ma te mo na ma te mo ho. Yes. Nti ma mo nka deɛ yɛ fi. Yɛ fi. Mm. Hmm. ma mo nka adeɛ yɛ fi ne baabia na wo right sɛ ɔkɔ ɛnyɛ adwuma bia na wo right sɛ ɔyɛ nyɛ adwuma bia na wo right sɛ ɔyɛ bɛ woanhwɛ a yɛbɛsɛ wo nkuran ha menim sɔfo a na asɔ ne batɔn kokain wɔbɛkɔ a na wabɔ mpa yɛ agu so ama no na ɔde kɔ ɔba na ɔbɛtua tit

nti adeɛ awurade pɛ wɔ hɔ yɛ wadwe nsakyera ɔmpɛ wo hwee sɛ yɛkɔ asɔre ne sɛ yɛnto kɔrɛse a awurade ɔmfa ho mm. kɔrɛse a yɛto nyina yɛdan a yɛde sie ntia mɛwa mm. nkonnwa a bɛtena so machine ɛno nti yɛtoto ɛde yɛ asase so nneɛma mm. awurade sɛ wanto kɔrɛse a ɛnka no ɔnlusu adeɛ ɔpɛ wɔ hɔ ɛyɛ wadwe nsakyera ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ sɛ wogya ma ne hunu kuro no mu Hmm. a yɛne wiase adi afra atu afoto yɛte yɛn ho koraa ɛnte oh. yɛne mu foa so abusuafoɔ meba bi a yesu na mɛpagya ma o mekae wo sɛ he is coming back again ah. jesus is coming back again metie obi a ɔyɛ rasta man jamaica man o pretty serious repent repent repent repent jesus is coming masa mete dɛ mo na me ho po ɔpiriti ne nurses fam ɔnhyɛ atade ɛna cross da ne kɔn ho na wɔpiriti serious repent repent repent jesus is coming stay away from this stay away from this stay away from this hey. hmm. te adwuma no ate mu no kyɛke sɛ saa adwuma no yesu wɔpɛ ɔmpɛ kyɛke tiwa no ate mu no hmm. asɔfo a mosɔre kɔku stadium mumusa mo ho hmm. mumusa mo ho sɛ yesu wɔ paa mumusa wiase adeɛ biaa kristofo agye abɔ so wiase nnwom ne wiase asa ah. mpa so nkɔmmɔ nyina ɔmo kyerɛ ɔde hu nipa mmɔbɔ ɔde hu nipa mmɔbɔ rich maame kan last kote first corinthians chapter six verse number nine

Hmm. Sɛ ɔmpɛ sɛ ɔfɔ Jesus a, preaching ne kɔ so na video no yɛtwa no ma nsa so baabi a gyina biara. Baabi a obi asɛ ɔte kaa mu. Sɛ sɛ dɛ bia me preaching bi ɔsɛ mede hyɛ mu. Kɔsɛ pon wɔ ɛno ano no. Wote kaa mu ama ɔnsa so ma me. Mesrɛ wo. Ebi apɛ sɛ ɔfɔ Jesus. Ebi ɔkɔ gye sikaduro. Ebi a wakɔ gye akɔm etumi. Ebi ɔkɔ gye sakawa. Yes. woyɛ korɔmfoɔ woyɛ amorɔba woyɛ dunsini woyɛ bosomsomni wo nti na yesu bɛwuyɛ brother i'm telling you wo nti na yesu bɛwuyɛ wo ne ɛba bɛhwehwɛ ɔsɛ onipa ba ne ba sɛ ɔba bɛhwɛ ne wate deɛ wayɛ deɛ wayera enti ɛnyɛ late ma o woyɛ korɔmfo wɔ kurom a yɛn nyinaa yɛnim wawo nti ne ɛteɛ na awiei mesrɛ wo pagya wo nsa ma me baabi a woteɛ me bia pagya wo nsa sɛ nnɛ mepɛ sɛ medane me ho ɛfiri wiase medane firi akwanbɔne ho medane firi subɔne ho na na mekɔhwɛ yesu akyiri kɔ anyɛ saa wɔ sɛ wɔbɛboaboa wiase abɔnefoɔ ano na ɔde wakɔgu gya fono mu ɛhe na wobɛgyina ɛhe na wobɛgya brada pagya nsa ma mekasa awurade yesu

Fa asɛm no nante na yɛ kronkron. Fa asɛm no nante na yɛ kronkron. Dwane gye wo kra nkwa. Hwɛ yie na wamfa wo kra nkɔto saa amanehunu kuro ni. Wɔse ɛyɛ ogya fono na ɛbɛdum a ɛbɛdane a ɛnum da. Ɛno nti na mekamfo Yesu ma wo. Ɛfiri sɛ awieɛ yɛ wotie mi. Sɛ wodane to a wo fon bɛyɛ hwan dea? Oh. Hmm. Hmm. Bi na ɛkɔ fa. O da ne to o sɛ si a, o mu ba fun ɛbɛyɛ hwan di ha. Saa da ne to a, o bank accounts ɛbɛyɛ hwan di ha. Saa da ne to a, o fie na ɛbɛyɛ hwan di ha. Sua nyansa. Hwehwɛ Yesu akyiri kwan. Da ne ho firi adwuma bɔne na o ti mu no. Ah. Gyae. Gyae na kɔ bɛpɛ wo nkwagye akyiri kwan. Gyae adwuma bɔne no. Gyae bɛrima no akyiri die. Awale no a wotɔ so no, sɔre firi mu, dwane awiei, sesa nneɛma. Sesa nneɛma, Awurade na ɛhwɛ nipa. Hmm. Kɔ, wokɔ a bɛdidi. Hmm. Akɔmfo twene na wobɔ no, gyae. Gyae kɔ, gyae. Kɔmfo ne kaa na wotwi no, gyae. Woso gyae. Hmm. Malam ne kaa na wotwi no, gyae. Gyae twi. Run away, run for your life. Yes. Sɔre firi mu. Prostitute no, gyae. Gyae.